Mae Sefydliadau Ngwynedd a Thu Hwnt yn awyddus i gyflogi gweithwyr sydd â sgiliau dwyieithog, fel bod modd iddynt gyflawni tasgau lle mae'r gallu i ddefnyddio'r Gymraeg yn hanfodol. Y mae ffordd mae sgiliau dwyieithog yn werthfawr fel rhan o broses recriwtio'r sefydliadau hyn.
Bob tro 'da ni yn hysbysebu am aelod newydd o staff i adra, Mae'r hysbyseb hwnnw wastad yn uniaith Gymraeg, oherwydd mae'n rhaid iddyn nhw fod yn medru siarad, darllen ac ysgrifennu yr iaith Gymraeg i weithio i ni. A mae hynny'n benna' oherwydd disgwyliadau ein cwsmeriaid, os ydyn nhw yn ffonio neu'n e-bostio neu hyd yn oed yn taro mewn i'r siop, maen nhw'n disgwyl cael gwasanaeth Cymraeg, ac felly mae'n rhaid i bob un aelod o staff sydd yn debygol o fod yn delio efo'r cwsmeriaid hynny fod yn medru'r iaith. Wrth i ni hysbysebu swyddi, dyn ni'n penderfynu pa lefel o allu sydd ei angen ar gyfer unrhyw swydd. Felly, mae bob swydd yng Ngheirlli Gogledd Cymru yn swydd Cymraeg yn hanfodol. Y cwestiwn ydy, pa lefel o allu dych chi angen yn y Gymraeg i gyflawni y swydd honno? A mae gyda ni broses sydd yn sgorio a mesuru yr anghenion ar gyfer bob swydd er mwyn i ni cyrraedd y penderfyniad yna yn wrthrychol ac yn gywir. Pan dan ni yn cyflogi pobl llawrydd, dan ni yn sicr yn ffafrio rhai sy'n siarad Cymraeg ar gyfer rhan fwyaf jobsus, achos mae'n bwysig bod nhw'n ffitio mewn efo'r ethos sydd yma yn barod 'lly.
Mae mwy a mwy o sefydliadau bellach yn awyddus i recriwtio unigolion sydd â sgiliau ddwyieithog, ac felly mae'r gallu i weithredu'n effeithiol ac yn hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn fedr sy'n werth ei chael. Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi penderfynu bod gallu yn y Gymraeg yn sgil, ochr yn ochr â sgiliau galwedigaethol eraill ar gyfer swydd yn y heddlu. I mi, mae o'n holl bwysig bod ni'n bod ni'n cydnabod bod yr iaith yn sgil yn y gweithle, achos mae'n hynod o bwysig bod pobl yn medru siarad. yn ddwyieithog ac yn siarad yn rhugl yn y Gymraeg. Dyna pam 'da ni 'di bod yn eitha' llwyddiannus dros y blynyddoedd yn sicrhau bo' pobl sydd yn ymuno â ni yn yn medru siarad yn y Gymraeg ynde, a wedyn gwella sgilia' nhw pan ma' nhw yn y gweithle. Wrth i sefydliadau fynd ati i hyrwyddo defnyddio'r Gymraeg fel iaith ar gyfer gweithredu a gweinyddu'n fewnol, un fantais yw ei bod yn datblygu ac yn cynyddu cyflogadwyedd ei staff, ac felly'n arddangos parodrwydd i fuddsoddi yn eu gweithwyr. O ran datblygiad personol staff, mae'r Gymraeg yn un o'r pwyntiau sy'n cael ei godi yn ystod i adolygu perfformiad nhw yn flynyddol. Oherwydd ein polisi, bod ein polisi ni yn bolisi ddwyieithog, mae'n hanfodol bwysig wrth gwrs bod yr aelodau staff sydd yma yn rhugl yn y Gymraeg, sydd yn golygu felly bod yna gyfleon iddyn nhw o fewn y cwmni i ddatblygu ac wrach magu hyder ac dod yn rhan o reolaeth uwch y cwmni. Drwy ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle, mae staff yn datblygu sgil defnyddiol a gwerthfawr felly, a gall hyn fod yn gymorth iddynt wrth fynd ati i ddatblygu gyrfa.
Mae o'n fantais hefyd i'r unigolion eu bod nhw wedyn hefo'r y gallu yna i siarad Cymraeg a medru symud ymlaen i waith neu yrfa arall mewn unrhyw sector sy'n defnyddio iaith, gyfathrebu hefo pobl ac yn sicr mae defnydd o'r Gymraeg yn fantais enfawr yn y cyfeiriad yna. Mae'r staff yn dallt hynny bod gynddyn nhw yym rhywbeth unigryw i gynnig. Ar diwedd y dydd mae o yn fan cychwyn da i ddatblygu nhw fel pobl proffesiynol sy'n gallu neud be dan ni isio neud sef cynnig gwasanaeth cyfrwng Gymraeg.